Бахатыр кӕнут, мӕнӕ Беслӕны хъӕуӕй фарста ӕрбацыди нӕ чындзхасты ӕгъдауы, куыд гӕнгӕ у, цы гӕнгӕ у чызджы йӕ райгуырӕн хӕдзарӕй куыд рафӕндараст кӕнынц, стӕй йӕ дарддӕр йӕ цӕрӕн хӕдзармӕ куыдӕй бакӕнынц, зӕгӕ, гъе уый тыххӕй сыгъдӕуттӕ дзы хъӕуы, зӕгӕ, уой. Ну, фыццаг уал зӕгъдзыстӕм мӕнӕ йӕ райгуырӕн хӕдзарӕй йӕ куыд ӕгъдауӕй рафӕндараст кӕнынц, уый тыххӕй. Ну, минӕвӕрттӕ, ӕндӕр хабӕрттӕ уыдоны тыххӕй нӕ дзурдзыстӕм, фӕлӕ йӕ куыдӕй ракӕнынц, уый. Бацӕуынц чындзхӕсджытӕ, чындзхӕсты куыд ӕмбӕлы, афтӕ сӕмбӕлынц Фынджы уӕлхъусты ӕрбадын кӕнынц, се рдау сын скӕнынц. Уый фӕстӕ куы скувынц хистӕртӕ, чындзхӕстӕ, йӕ уодои фӕстӕ къуххӕцӕг чи у, иу цалдӕр рӕхъхъы куы рацӕуӕд, уый фӕстӕ хъуамӕ сыста ӕмӕ ацӕуа ӕмӕ йӕ хойы цӕттӕгӕныныл бацӕттӕ кӕна, бацархайа ӕмдзуарджынимӕ. Мӕ бацӕуынц мӕ Чызджытӕ-чындзытӕ чи вӕййы, йӕ уыдонӕн се гъдауцыдӕй иу искӕнынц ӕмӕ йын бацӕттӕ кӕнынц йӕ хойы чындзы, куыд ӕмбӕлы, афтӕ. Иуцасдӕры фӕстӕ чындз ракӕныны агъоммӕ хистӕртӕм исчи бацӕуын куы фӕзӕгъы, мӕнер чындз Ракӕндзыстӕм йӕ райгуырӕн хӕдзарӕй йӕ афӕндарастгӕнӕн хъӕузӕгӕ. Йемӕ хистӕртӕ дӕр фӕзӕгъынц табуафсидзагӕ, ӕмӕ йӕ къуххӕцӕг чи у, уый ӕмдуарджынимӕ ракӕнынц хистӕртӕм, хистӕртӕм ӕй бакӕнынц. Хистӕртӕм уыдон нуазӕн тедтӕ нӕ хӕссынц уый тыххӕй, ӕмӕ уый йӕ райгуырӕн хӕдзар у. Фӕлӕ куы бацӕуынц, уӕд хистӕр чи у, уый сысты, ӕмӕ йӕ уыцы ран бакувы Фӕндарастӕй кӕмӕй кӕнынц, уыцы ӕртӕ чъирийы йӕм хъуамӕ хӕдзарӕй рахӕссой ӕмӕ сӕ рӕвӕрынц ӕмӕ йын йе ртӕ чъирийы скувы йӕ райгуырӕн хӕдзарӕй, цӕмӕй афӕндараст уа йӕ цӕрӕн хӕдзармӕ хеуый тыххӕй. Ӕмӕ бакувы, аходӕггаг чи у, ирӕтты кӕстӕртӕй, йӕ мызуарджынмӕ йӕ кӕстӕртӕй чи уа, уымӕ. Уый фӕстӕ куы бакувы, уӕд хистӕр йӕ Сидт баназы, йӕ дӕлейы чи фӕбады, мыггагӕй, уыцы мыггагӕй кӕй хо фӕндараст кӕнынц, уый дӕр йӕ хойы тыххӕй бакувы ӕмӕ бафӕндараст кӕны ӕртӕ хистӕры, бакувынц ӕмӕ бафӕндараст кӕнынц, фынджы бадт дӕр баназы уыцы сидтытӕ. Стӕй уый фӕстӕ къуххӕцӕг чи у, уымӕ дӕр нуазӕнтӕ раттынц ӕмдзуарджынимӕ, ӕмӕ уыдон дӕр бакувынц мах фӕндараст, сымах та дзӕбӕхӕй баззайут, нӕ хорз хабӕрттӕ уын схъуысой, Сау нӕхӕм арфӕ бакӕнӕд, зӕгъгӕ. Ӕмӕ уый адыл ракӕнынц чындзы, куыд ӕй ракӕнынц, уый йӕ зонынц, кӕстӕртӕй бауромынц, уыдоны цы ӕгъдауӕй уыдон зонынц алчидӕр, Сбадынц ӕмӕ рацӕуынц уырдыгӕй. Фынджы бадты чындзхӕсджытӕ кӕм фӕбадынц, уырдыгӕй сыстынц ӕмӕ рацӕуынц. Фӕлӕ хистӕрты фынгыл чындзхӕстӕй чи фӕбады, уыдон хъуамӕ сыстой ӕмӕ хатыр ракурой, сӕ нуазӕнтӕ баназой, стӕй рацӕуой ӕмӕ ӕфсинтӕ кӕм сты, уырдӕм бацӕуой ӕмӕ уым се гъдау скӕной.

Чындзы бакӕнынц уырдӕм, къуххӕцӕг чи у, уый хатыр ракуры. Чындз йӕ хӕдзарӕй цы ӕртӕ чъири рахаста йӕ фӕндарасгӕнгӕйӕ, стӕй цы нуазӕнтӕ уыдон хистӕры раз хъуамӕ рӕвӕрой. Хистӕр сӕ скувы, Гасфай сын фӕзӕгъы, цӕмӕй Йӕ сӕрӕнхӕдзары бирӕ азтӕ бирӕ бонты цӕджсинагӕй дзӕбӕхӕй саразӕг ӕгъуый тыххӕй, ӕмӕ аходӕггаг рӕтты кӕстӕртӕм, кӕстӕртӕ куы саходынц, уӕд ын фӕстӕмӕ йӕ нуазӕн раттынц, мӕ дарддӕр бакувы мӕ фӕзӕгъы, амонджын къах цы рбавӕрай, хорздзинадӕй суай, уымӕй хайджын суай, зӕгъы, афтӕ мӕ йӕ нуазӕн чи у, уый куы баназы, уӕд дарддӕр мыггагӕй уым чи бада, Чызг чи рхаста, уыдонӕй уый дӕр хъуамӕ бакува ӕмӕ зӕгъа, амондджын къах нӕм цы рбавӕра, домбай хӕрӕфырттӕ цы рацӕуа не хсӕн, ӕмӕ нӕ мыггаг чи у, уый уидаг зыны, ӕмӕ домбай куыд суазӕг, афтӕ уазджытӕй чи уа, уый дӕр бакувы. Ӕмӕ йӕ уыйадыл къуххӕцӕг мӕм дзуарджын ӕмӕ раттынц нуазӕнтӕ, еу дон дӕр бакувын сӕ хойы тыххӕй ӕмӕ дарддӕр куыд ӕй бакодтой фӕндырдзӕгъдгӕ, афтӕ дарддӕр сын бар раттынц уӕд ӕмӕ йӕ акӕнынц йӕ уатмӕ, науӕд кӕмӕй ӕрлӕууын кӕнынц чындзы уырдӕм. Ӕ уыцы ран уже егъдау дарддӕр кӕнынц зӕронд устытӕ, чындзытӕ чи йӕм цӕуы, уыдон фенынмӕ, чындзуынынмӕтӕм дарддӕр цавӕр иу сыгъдӕгтӕ уже зонынц. Фӕлӕ уый, уый йӕ сӕйраг мидис йӕ ракӕн йӕ райгуырӕн хӕдзарӕй, стӕй йӕ цӕрӕн хӕдзармӕ куыд ӕгъдауӕй сыгъдӕгтыл хъуамӕ бацӕуа, уый, уый тыххӕй мӕ уырдыгӕй дӕр ӕй Хуыцауыл бафӕдзӕхсой мӕ афтӕмӕй йӕ ракӕной, стӕй йӕ кӕдӕм бакӕной, уым дӕр йӕ Хуыцауыл бафӕдзӕхсой, цӕмӕй йӕ цӕрӕн хӕдзары дзӕбӕхӕй цӕра